Abaayewa ketewa wei yɛfrɛ no Madeline na wɔ fie na ɔhu sɛ man bi a ɔhyɛ mask rebɛn wɔn fie no. Ɔhuu no wɔ wɔn mpoma mu na ɔdwane kɔtetɛɛ. Man no introducee ne ho kyerɛɛ wɔn na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ yɛfrɛ no Lyle Sefosaafin. Na Mister White nti na waba hɔ ɛfiri sɛ Mister White aku wɔn abusua. Madeline maame antumi anyi ne nsɛmmisa no ano. ɔhwiw tuu no kum no. Madeline hui no, ɔdwane kɔhyɛɛ ne mpa ase, na Safi no nso hyɛɛ aseɛ sɛ ɔrehwehwɛ no. Madeline tumi hwiw tuu no, na ɔtwee ne bɔde no firii ɛdan no mu baa abɔnten. Nanso sɛɛ na ɔnwuiɛ. Madeline hyɛɛ aseɛ sɛ ɔredwane na ɔkɔtoo nsuo bi a na ɛso nyinaa ayɛ ice. Ɔhyɛɛ aseɛ sɛ ɔredwane afa so nanso ɔte toom. Na Safi no nso hyɛɛ aseɛ sɛ ɔrehwiw tuu nsuo no mu. Aha nso, yɛaba present a Madeline anyini a ɔne James Bond te. wɔ Matera sɛ mpenafoɔ. Wɔn ani gye bom deɛ, nanso Madeleine nim sɛ James Bond da so dwen obi a wɔfrɛ no Vesperlin ho. Ɔka kyerɛ no sɛ ɔnyi n'adwene mfiri ne so, na James Bond nso ka kyerɛ no sɛ ɔno nso nyi n'adwene mfiri Mannah no a ɔhyɛ mask a ɔbaa ne nkoraberem no ho. Enti wɔtwerɛw ne din guu pepa so na wɔhyee no. Adeɛ kyee no, James Bond kɔɔ Vesper nna so hyɛɛ aseɛ hyee pɛpɛ bi a na wɔatwerɛ so Forgive Me wɔ ne nna no so. a wobefiri hɔ no wɔhuu card bi a na ɛda hɔ na wɔfa hwɛɛ so na ankyɛ na nna no blasteeɛ. Bond sɔre ntɛm na ɔhyɛɛ aseɛ sɛ ɔredwane. Deɛ na ɛyɛ nnipakumfoɔ bi a deɛ na ɔda wɔn ano no yɛfrɛ no Primo anaasɛ Cyclops. Na na wɔrepɛ Bond akunu nti wɔdii n'akyi. Bond de moto kɔduruu ne dan mu hɔ na ɔkɔ bɔɔ Madness boɔ sɛ ɔno na nkorɔfoɔ no repɛ no aku no efisɛ ɔno na kyerɛɛ wɔn baabi a ɔwɔ. Maa Madeleine bɛtenaa ne car anim na wɔn starte drive firi hɔ nanso na nnipa bɔnefoɔ no di wɔn akyi. Abɔnefoɔ no de wɔn car no crashyɛɛ James Bond deɛ no mu. Wɔn twaa James Bond mo ho hyiaae. Wɔn kɔɔ so ara tutuu tuo bɔɔ wɔn car anim a na James Bond ɛnyɛ ho hwee. Berɛ a ɔhuu sɛ Madeleine reka nokorɛ no, ɔ activatee machine gun bi a ɛwɔ ne car no ho ma ɛkuu nnipa bɔnefoɔ no nyinaa. Gyesɛ Primo no nko ara. Ɛmu daa hɔ no, James Bond de Madeleine kɔsii train mu. na wɔn ntam tetee ɛfiri sɛ na ɔngye no ndi bio. Ɔde anisuo yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛsan aba ne nkyɛn nanso na ayɛ late. Mfeɛ nnum akyi, nnipakum kuo bi nso kɔwuraa lab bi a na yɛfrɛ hɔ MI6. Na wɔn nyinaa ne Safin na ɛyɛ adwuma a na wɔafrɛ head scientist a ɔwɔ office hɔ a yɛfrɛ no Valdo Obrishev a wɔn ne no sɛ yɛn. Wɔba. Wɔkidnapoo Obrishev ne scientist bi a ɔwɔ hɔ na wɔkum wɔn a na wɔwɔ lab hɔ nyinaa. Nti a wɔbaa lab hɔ ne sɛ na wɔrebɛfa adubɔne bi a yɛfrɛ no Heracles. Ɛyɛ adubɔne bi a ɛtumi de yɛ poison. Sɛ nnipa mmienu honam hyia a, wonyaa deɛ wɔpɛ wieeɛ no, wɔkum scientist baako no na wɔfaa Obryshev ka wɔn ho de wɔn kɔɔe. Company anaa group no a yɛfrɛ wɔn MI6 no tee ho asɛm. Mma no panin a ɔwɔ hɔ yɛɛ sɛ ɔne M rekɔka ho asɛm. Nanso M anka adubɔne no ho hwee, na ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛhwehwɛ James Bond akyiri kwan. James Bond nso aretire from MI6 a ɔwɔ Jamaica redwodwo ne ho. Ohuu ne colleagues mmienu bi a na baako din de Felix Leiter ɛna na deɛ ɔka ne ho nso din de Logan Ash. Wɔkɔɔ night club bi na wɔka kyerɛɛ James Bond sɛ nkurɔfoɔ bi abɛwura lab hɔ ama afei wɔasan nso akye Aubrey Shep. Bond mpɛ sɛ ɔde ne ho bɛhyehyɛ mu, na afei ɔka kyerɛɛ n'adamfo Felix Sɛ Ofili bebisa Spacious fa n'adamfo Ash no ho. Bond yɛɛ n'adwene sɛ ɔkɔ fie nanso na ne kaa no ngye so. Ɔhuu ɔbaa bi a yɛfrɛ no Nomi na ɔde ne moto faa Bond. Wɔkɔɔ ne place hɔ no, ɔmaa no huu sɛ ɔnyɛ agent at MI6 kwa na mmom ɔyɛ the new 007, deɛ na first James Bond yɛ no. Na ɔmaa Bond tee aseɛ sɛ Obryshev ne wɔn target nti mma Bond ntwintwane akwan. Aha nso ɛmmo ɛreka files bi a wɔawie afiri lab hɔ. Bond frɛɛ no bisaa no sɛ deɛn na wayɛ afa Obrishev ne Spectam ho. M katee kɔɔ no na ɔne man bi a ɔwɔ hɔ a yɛfrɛ no Tana dii ho nkɔmmɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔne guy bi a yɛfrɛ no Blofeld kasa. Na yɛalɔɔke no ahyɛ baabi a yɛfrɛ hɔ Belmarsh. Felix maa Bond kɔɔ Cuba kɔhyiaa CIA panyin bi a na wɔfrɛ no Paloma. Wɔakɔ meeting bi ase ma Blofeld no nso yusu robotic a ɛte sɛ Primo deɛ no rehwɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ party no ase. Nanso yɛaka akyerɛ Obrishev sɛ ɔnhyehyɛ Heracles adubɔne no. Nanso wɔasesa no de aduru foforo na ahyɛ mu. Bond ne Paloma ahu sɛ Blofeld repɛ bɔne bi adi. Wɔn a wɔwɔ paati no nyinaa ma wɔn ani baa Bond so, na ankyɛ wogyaa Hercules poison no wɔ mframa mu, a na wɔn atirimpɔ ne sɛ wɔbɛriliise de agu mframa mu de akum James Bond. Poison no anka Spectre agyents no, na mmom Spectre operatives no na mpɔmpɔ bɔne hyɛɛ aseɛ bobɔɔ m'anim. Etu atotoɔ kɔɔ so, na afei Nomi baa hɔ bɛgyee Obryshev de no kɔe. Paloma kuku nkurɔfoɔ bebree wiei no, ɔnyaa kaa, na ɔhuu Obryshev wɔ hɔ. Ɔde kaa no kɔbɔɔ structure bi a na Obryshev redwane afa so, na afei ɔbɛhwɛɛ ne kaa no so, na afei ɔde no kɔmaa James Bond. Bond de Obryshev baa boat no mu ma no bɛhyiaa Felix ne Ash. Mustard kasae na wɔtotoo n'ano sɛ, Adɛn nti na poison no annya James Bond? Ɔhyɛɛ aseɛ sɛ ɔkyiakyia mu, na Ash yɛɛ nervous, na ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔnnyae kasa. Obrishev kaa sɛ Spectre na ɛyɛ target no, enti ɔhyɛɛ da kyɛngyee DNA sample no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a poison no bɛkum no no mmom, na ɛnyɛ Bond. Ɔsan kaa sɛ M na ɛboa no ma wɔyɛ Heracle sɛ poison no. Bond bisaa sɛ, Ɛyɛ dɛn na Blofeld huu sɛ ɔbɛba hɔ? Ɛhɔ na ɔbɛhuu sɛ Ash no. yɛ adwuma as a double agent a ɔne Oblyshev no na ɛyɛ adwuma. Apereapere kɔɔ so ma aahye no shoot too Felix na ɔne Oblyshev dwanee. Wɔhyɛɛ da maa tokuro bɛdaa ship no mu ma ɛstartee sɛ ɛremem. Oon trae sɛ ɔbɛboa Felix nanso na atuo no anya no dodo nti ankyɛ na owuiɛ. Bond gyaa n'adamfo no hɔ fisɛ na ɔno nso ne nkwa da asiane yi mu na afei ɔtumi gyee ne ho. Bond kɔɔ MI6. ne Em kɔkasaeɛ ma wɔka kyerɛɛ no sɛ pɛ sɛ wɔma no kwan ma no kɔwura Belmarsh na wɔne Blofeld no kɔdi nkɔmmɔ. Em ampene na ɔpamoo Bond firii hɔ ɛfiri sɛ ɔhyɛɛ no abufuo. Em frɛɛ Nomi sɛ ɔpɛ sɛ ɔskane biribi a ɛwɔ Blofeld cell mu ɛne ɔno ankasa mu. James Bond repue no, Moneypenny yɛɛ sɛ ɔbɛboa no. Saa anwummere no, mokɔɔ Kew fie a na ɔboa ne boyfriend ama wɔn ayɛ aduane. Moka kyerɛɛ no sɛ ɔnhwɛ files no a wɔanya no mu. Mohwɛɛ mu no, muhuu wɔn a na Spectre atargete wɔn a na aka Blofeld nko ara. Wɔsan huu files bi a na ɛcontain nnipa bebree DNA. Bond ka kyerɛɛ Kew sɛ ɔmfa no nkɔ Belmarsh na onkohyia Blofeld, na ɔkaa sɛ nipa baako pɛ na ebetumi anya kwan no ahu no. Me nso yɛ Madeleine a ɔkɔ n'adwuma a ɔyɛ psychiatrist. Mekɔɔ ne office no, ohuu sɛ Safin te hɔ. Nipa no a ne nkurabere mu ɔbaa fie bɛkuu ne maame no, nanso na ɔnkae no kɔpem sɛ ɔyii ne mask no. Berɛ a Madeleine suroeɛ no, ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔhia no sɛ ɔbɛyɛ adeɛ bi ma no. Bond kɔhyiaa MI6 team no nyinaa na yɛsaa ade no sii so sɛ 00 agent. Wɔhwɛɛ spectre operator bi ayie bi wɔkɔeɛ a, n'abusuafoɔ faefae a wɔbɛn no a na wɔwɔ ayie no, wɔn nyinaa awu. Heracles poison no bi a na ɛwɔ deɛ wawu no mu bi nya wɔ ho. M kyerɛkyerɛ mu sɛ wɔanyɛ sɛ ɛmbɛyɛ harmful na mmom wɔyɛɛ sɛ ɛbɛ targete nkurofoɔ bi a na sɛ sɛ nka wo bɛn no mpo a ɛnyɛ wo hwee. Nanso seesei wɔn asɛe no a obi a ɔbɛbɛn ho biara ɛbɛtumi ama no awu. Afei M bɛgye toom sɛ James Bond bɛtumi akɔhu Blofeld. Bond kɔɔ Belmarsh na ɔsan ne Madeleine kɔka bɔɔ mu. Ɔyɛɛ sɛ ɔbɛsɔ ne nsam nanso Madeleine ampene. Yɛde Blofeld baeɛ no, Madeline hyɛɛ aseɛ yɛɛ nervous, na ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛfiri hɔ. Bond soo ne sisi nanso ɔgyee ne ho pueeɛ. Bond ne Blofeld kasaeɛ no, ɔhunahunaa no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔno na ɛhyɛɛ da setee James Bond up wɔ Vista tumbo hɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma no agye adi sɛ Madeline na ɛsetee no up. Ɔkekaa nsɛm de hyɛɛ Bond abufuo kɔpem sɛ ne bo fuiɛ ara maa ɔ attackee Blofeld. Tanner wura adan mu sɛ wɔbɛ stɔpe James Bond. Ɛhɔ na ɔmo behuu sɛ Blofeld no afam awu. Nea enti a ɛte saa ne sɛ Heracles poison no bi na ebi wɔ James Bond nsa nti ɔde ne nsa kaa no no, ɛmaa no ahwere ne nkwa. Bond abehu sɛ Madeleine na ɛde maa no na ɔde maa no ɛbere a ohuu no a osoo ne mu no. Madeleine adwane afiri n'apartment mu a obiara nhu baabi a wafa. Bond hyɛ aseɛ sɛ ɔrehwehwɛ no na okohuu no wɔ ne childhood home. Bond kɔɔeɛ no, ɔkɔhuu sɛ Madeleine wɔ ba baa, na ɛyɛɛ no nwanwa paa. Na ɔka kyerɛɛ Bond sɛ akwadaa no nyɛ ne dea. Ɔdedaa akwadaa no wieeɛ no, ɔka kyerɛɛ no nipa korɔ a Safin yɛ. Na yɛ Blofeld no ka kyerɛɛ Madeleine papa sɛ ɔnku Safin abusua nyinaa. Na ɛyɛ ɔno nko ara na surviveeɛ a na wadi dɛm wɔ n'anim. Ɔsan nso kaa island bi a Safin abusua no wɔ a seesei ara ɛhɔ na Safin nnipa wɔ yi. Ɛyɛ ne nneɛma ɛwɔ hɔ. Bond maa Kew nfomuation a ɛbɛboa wɔn ma wɔde ahu Safin. Na Kew maa MI6 foɔ no hwehwɛɛ location no na wɔhuu sɛ ɛhyɛ Japan ne Russia mfimfini. Na Nomi rehwehwɛ Ash, nanso akyire yi Bond bɛhui sɛ Safin nkorɔfoɔ no bi abɛn wɔn pa ara, enti ɔde Madeleine ne ne babaa no firii fie hɔ asomdwoeɛ mu. Wɔnam kwan so rekɔ no, Safin nkorɔfoɔ no dii wɔn akyi. Bond faa mfutukwan foforɔ nanso ankyɛ, wɔn kaa no amu no danee. Bond hyɛɛ aseɛ sɛ ɔreshuutu nnipa bɔnefoɔ no na ɔhyehyɛɛ mfidie maa wɔn wuwuiɛ kɔpem berɛ a Ash no ara ankasa baa abɔnten sɛ ɔno rebɛku James Bond. James Bond faa kwan bi so ma ne kaa no krahyeeɛ. Ash yɛɛ nkakrankra pii na ɔbisaa Bond hɔ mmoa. Bond kaee ɔkwan a Felix wuiɛ no, na afei ɔpiaa kaa no to no so ma no hyee no, na afei ɔwuiɛ. Ɔbɛhuu sɛ yɛakye Madeleine ne ne ba no, na yɛde wɔn kɔ Ireland no so. Bond kɔkaee MI6 no, na afei Nomi de n'abɔsebɔ dii ani 007 maa no, na afei wɔn hyɛɛ aseɛ sɛ wɔn rekɔ Ireland hɔ akɔ stɔpe Safin, na afei wɔn a save Madeleine ne ne ba no. Safin de Madeleine ne ne ba no kɔɔ ne garden bi a na wɔadua poisonous trees bebree wɔ hɔ.

na ɛmaa workers no dwane firii nsuo no mu berɛ a wɔhuu sɛ nsuo no ayam Aubrey Sherk no. Madeleine tumi dwane firii prae mu nsɛm berɛ a ɔtoo hot tea guu n'anim. Bond bu nkotodwe paa safentweɔn sɛ mma no nku wɔn na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara, na ɛhɔ no ara ɔyii ne tuo na ɔkumm safen nkorɔfoɔ no na ɔne Madeleine mu dwanee. Madeleine ba no kaa Safen na ogyaa no ma no kɔe, na akwadaa no de ne ho kosiei kɔpem sɛ ohuu ne maame Madeleine. Bond boae ma wɔdwanee, na afei Primo bɛataakee Bond. Nanso ɔde KOS gadget no hyee Primo ne cybernetic eye no, na afei ɛmaa ne ti blow'eɛ. Afei owuiɛ. Afei Bond kɔbuee hɔ pono no, na ɛmaa Royal Navyfoɔ no de missiles sɛee facility hɔ. Sase dii na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛfiri hɔ kɔpem sɛ ɔhunu sɛ Safin reto ɛhɔ pono no mu bio. Bɔɔ no saa tumi kɔbie pono no, nanso Safin hyew tuu no na ɔde nanobots no infectee no. Abrɛ ko a na wɔ targete Madeleine ne ne babaa no, ɛhyɛɛ Bond abufuo ma ɔne Safin kɔe na afei ɔbuu ne nsam a na afei ɔhyew tuu no ma no wuiɛ. Wɔnsan ma no gyesɛ akɔbue pono no bio, na wɔbɛhuu sɛ wɔntumi mfiri Ireland no so abrɛ kɔ a ɔnhɛte Madeleine ne ne babaa no. Wɔfrɛɛ Lomi na ɔmaa ɔde Madeleine too line no so. Wɔkyɛɛ awieɛ nsɛm no boom na obiara daa ne dɔ adi kyerɛɛ ne yɔnko. Afei ɔkaa nokorɛ kyerɛɛ Bonne sɛ akora no yɛ ne ba. Afei ɔgyinaa hɔ kɔpem sɛ measles no baae na ɛbɛsɛe facility hɔ na ɛmaa Bonne nso wuui. MI6 wɔ nso no. M, Tena, Kill, Moneypenny ne Nomi. Mo toastii nsa de celebretii Bond victory no. Madeline ne ne babaa no drive kɔɔ Matera na ɔmo kɔtɔɔ Mabrabo so wɔ hɔ. Na ɔkaa ne papa story kyerɛɛ no a, ɛyɛ man bi a yɛfrɛ no Bond a ne full name de James Bond. Yɛda ase sɛ wohwɛe, sɛ wopɛ videos bebree bi te sɛ sei a like na subscribe.